Ashamaa ashamaa hordoftoota kiyyaa qaqqaalii bakka jirtan marattuu nagayaa fi guddinaa fi milkaa'ina. fi rahmata rabbii isiniif hawwa. Arraan tanas deebi'ee dhufe gaa mata duree biraatiin. Gaa akkuma beekamu Su'aad Muktaar Ofishaal beekumsa isiin argatteerra. Bahaa bu'ii isiin dabarteerra. Akkasumatti milkaa'ina isiin argatteerra. Muuxannoo Hawaasummaa keessatti, jireenya keessatti, biiznesa keessatti akkasumatti bikka adda adda irraa walitti fideetiin san isiniin gahaa jira. Egaa namni tokko waan qabu namaaf hogguunifi kenne egaa wayii dooyina ja'ama. Saniifuu akka gaariitti akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Maaliif jennaan jiruu tiyyarraahin baha bu'iin keessa dabreerraahin akkasumatti kitaabbanin dubbiseerraahin isiniif qoodaa jira waan taheef. Sagantaa tiyya gonifii jalqabdan wahi irraa barattan jee waan hin yaaduuf akka gaaritti jalqaba irraa hanga maayyitti ilaala. Haa ta'u gaa araan tana maaliin qabadhee isiniif dhufe laata? Yeroo hedduu keessattuu gonifi waan takka jalqabnu nuti akka hawaasummaatti akka hawaasatti wanni nuti qabnu aadaan nuti qabnu dalagaa takka gonifi namatti himtee meeqa irraa harkatti ta'a dhagaafiin teenya ta dura meeqa naa galchiti Shalagiin nuti guddinaaf yookaahuu milkaa'inaaf yookaahuu waan takka arkanne jennee irraa yaannu hoggoonii fi maallaqa arkanne qofa. Garuu suni irraa jalqabuun dogoggora. Maaliif jennaan baratteeti barattee barattee kuftee kaatee waan maallaqa sii fidu dalayda malee guyyuma jalqabaatiin Barnoota jalqabuu keetirratti kafaltiin hin jirtu. Barnoota waan ta'eef. So, piriinsiippiillee har'aan tana nuti waliin haasofnu yookaan seerri nuyi milkaa'inaa kan nuti waliin haasofnu learn and earn yookaan baradhuutii saniin booda arkadhu. Atitiidiin kun haalan barbaachisaadha. Barataa na daawwachaa jiru. Yeroo waan takkatti xiyyeeffate dura wahiin barachuuf deema irratti xiyyeeffadhu. Biiznasa jalqabee namni na daawwachaa jiru biiznasa jalqabde irratti dura wahirraa baratta biiznasa sanirraa akkaataatti dareedu baratta obboleessa kiyya obboleettiiti. Osoon fi waan baran waarkachuun hin jiru. Galiis haa ta'u muuxannoos haa ta'u Akkasumatti beekumsas haa tahu dura maaltu nu barbaachisa? We have to learn first. Dura barachuudha qabna. Saniif ilmi namaa gaafa dura dhalate barnoota irratti xiyyeeffate. Haasa'uu ni barata, deemuu ni barata, hofluu ni barata. Akkasii miiree? baratteeti. Hasaniin booda waa arkachuudhaaf carraaquu qabdu. Hasaniin booda hin arkannellee jettee yoo nifi haasoyte eega barateen booda malee osoo nifi waa takka hin baratin osoo nifi karaa hin jalqabin kafaltee yoo ka'iidu taate dogongora sun. Dogongora guddaa dogongoraa jirta. So maal godhuu qabna? Live to learn first. Argitanii mana barnootaa gaafa seenne dura wayi barnoota wayi maallaqa eeynee baranne wayi maallaqa eeynee KG jennee saniin boodan gireedii takkaffaa lammaffaa haga kudha lama barnoota dura kan dursu argachuu dura. Biiznasas hogguun fi jalqabde mana nyaataa jalqabde Barnoota durri ha dursu. Akkaataa itti kastamara kee qabattu, akkaataa itti nyaata keessan akka gaariitti meenuu keessan qopheeffattanii kastamarota keessaniif dhiheessitan barachuu barachuu barachuutu dur, dursuu qaba. Nama barateetu waan barate san karaa magaalummaadhaa yookaan karaa maallaqaa karaa qarshiidhaa yookaan immoo karaa jijjiiramaa wahiin jijjiirratu fida malee osooniif hin baranne Maalleen ati eeydu yoo jiraate dogoggora. Barachuu jechuun maal jechuudha? Yoon fi baajaaj akka itti oofan hin beekne osoon fi dura hayyama baajaaj san ooftuun osoon baratiin baajaaj ooftee maallaqa irraa argachuu hin dandeessu. Barachuu qabda dura. Irra hedduun keenya wanni milkaa'inni nuti burjaaja'eef maaliif yoo kanaan jettan taate seera wal gara galchine. Seerri milkaa'ina baradhu harkadhu. Learn and earn. Baratteetiti harkatta. malee arkattee hin barattu. Nuti immoo silaa nuu taate baranneeti arkachuu barbaanna malee amin arkanneetiti barachuu barbaanna malee barannee arkachuu hin barbaannu. So eh, dura dursoo seera baradhu, seera jijjiiramaa baradhu. Fakkeenya fate amma idiitara ta'uu barbaadda deemitii mana barnootaa galmaa'iitii gattaa'ii takka lama sadii ja'ii baradhu. Kompiitara kan akkatti katabaniin barachuu barbaada deemitii mana barnootaa seeni E'n eessa jirti B'n eessa jirti akkamiin ispiidiidhaan katabuu danda'a kana hundaa'u deemtee baratta obboleessa kiyya obboleettiiti. Yeroon ammaa yeroo barattee itti waa arkattu malee yeroo arkattee barattu keessa hin jirtu ati. Jalqabarra jirta waan taateef. So live to learn jireenya kan kee maal godhuu qabda waa barachuudhaaf jiraachuu qabna. Waan isin ajaa'ibsiisa barnoonni hin dhumu. Ani bara deengaddaa wanni nan beekuu fi wanni nan barana beeku waan waani. Yes bara deengadda irratti waa hedduudhan dabale. Ammas garuu wanni nan beeku karaa kiyya kan inni irra dhufee qofan beeka. Karaa ati irra dhufte ani hin beeku.